Тота син җыр яздыңмы әле? Тыңлап тага ишетәсем килә. Вакыты җитмәде әле. Кем ул? Сөйлә. Әйдә мин сөйләп тормыйм, ә, берәр көнне сезне таныштырам. Класс. Әйдәгез инде яхшы нәтиҗә өчен тырышыйк. Беренче урында эш, аннары шәхси моментлар. Синтан, давай алга. Әйдә, әйдә. Синтан! Мы Самое лучшее. Сезне соңгы өченче тур көтә. Кайсы төркем үзен иң яхшы яктан күрсәтә ала, шул контрактка ия булачак. Димәк, сез төркем җыярга телисез? Ә, Өченче турга нәрсә әзерләргә кирәк? Җыр язып, тулаем номеры сара кирәк. Марат, Данияр һәм Диана. Сезне отработкалар көтә. Яхшы коллективта төркемдәшләр бер-берсенә булышалар. Димәк, бу эшләр барыгызга да кагыла. Өстәвенә конкурс тәмамланганчы барыгыз да тулай торакта яшәргә кирәк булачак. Пец. Тиздән вечеринка аның урынына менә. Быелгы кагыйдәләр буенча кызлар егетләрен чакырырга тиеш. Сез кемнәрне чакырачаксыз? Белмим. Белмим, ә син? Кем монда хәзер беренче булып керә, шуны чакырачакмын. Керүгә үк тәкъдим ясыйм. Хәерле дәшмә, кызлар! Дөрес аңласам, синең хәзер яңа дусың? Син Марат турындамы? Юк, без дуслар түгел, ул миңа соңга калмаслыгына ярдәм итә. Как мило. Яңалыклар. Бүген Диана общагага күчә. Әйдәгез аны каршы алыйк. Сәлам, Диана, сәлам, Дания. Төпле аягыз белән атлап керегез. Так, син монда йоклаячаксың. Монда шкаф. Теге бүлмәдә бәдрәф белән душ. Йә, ничек сиңа? Күпкә начаррак булыр дип уйлаган идем. Менә бит, безнең общага да шаккатыр ала. Ярыш, урнаш. Комачалап. Рәхмәт, дөнья. Диана, син кемне вечеринка чакырачаксың? Зәлия Рифатны чакырды. Син кем белән барасың? Белмим, бәлки бармасмын. Ник? Минем аңлавымча синең как минимум ике вариант бар. Соңгы арада сез Марат белән бик нык аралашасыз, бәлки синең аның белән барасың киләдер. Мин кем белән баруым нигә сине шул кадәр борчый? Болай гына, кызыксынам. Бер төркемдә булгач, бер-беребез турында күбрәк белербез дип уйлаган идем. Сәлам. Сәлам. Синең урын монда, урнаш. О, сәлам. Рәхим ит. Булат кайда? Эшләре буенча китте. Син тугай торакта беренче тапкыр? Әйе. Күнең яшәрсең. Сиңа монда ошаячак. Монда күңелле. Ә Диана кайда яши? 401 бүлмәдә. Ә сиңа нигә? Беләсең килгән иде. Диана, сине чакыралар. Кем?

Инде аңлап бетермәдем. Ә, нәрсә димәкче идем? Берәр ярдәм кирәк булса, мөрәҗәгать итә аласың. Ярый, рәхмәт. Аллага шөкер, дуслар дигәндә миңа бәхет елмая. Стоп, стоп, стоп. Мин сиңа дуслык тәкъдим итмим. Френдзона башка кешенең язмышы. Мин сиңа битараф булмаган кеше буларак ярдәм тәкъдим итәм. Битараф булмаган? Мин сине дөрес аңлыйммы? Син мине дөрес аңлыйсың. Мин синнән бер нәрсә дә таләп итмим. Белүеңне генә теләгән идем. Син миңа ашыйсың. Шул вечеринкага кем белән барачаксың? Белмим. Мин шакырмассың микән дип уйлаган идем. Ярый басым ясап тормыйм. Тик шакыруыңны түземсезлек белән көтеп калам. Пока. Пока.

Сөйгән кешемә Күңелеңне уятсам ул Сәлам, Данияр! Ой, сәлам, Миләшә. Музыканы ишетеп, яныңнан бая гына үтеп китә алмадым. Бик матур җыр. Мин аның өлешен генә ишетсәм дә, күңелемә бик хуш килде. Рәхмәт, Мила. Ә син аны үзең яздыңмы? Әйе. О, өченче турның биреме синең өчен пустяк икән алайса? Юк, җиңел бирем түгел дөресен әйткәндә. Ә җырны тулаем тыңлап карарга ярыймы? Юк, мин аны билгеле бер кеше өчен генә башкарачак идем. Ну, блин, җырла инде, зинхар, шундый шады ул җыр. Ант итәм, мин бер кешегә дә әйтмим, телефонга да төшермим. Гомумән, мин аны читкә алып куям. Зинхар өчен. Ярар. Миңа барыр берәр кешенең фикере кирәк иде. Тик беркемгә әйтмә. Ант итәм, беркемгә дә әйтмим. Менә телефонны алып куям. Яхшы, тыңла. Көннәремдә сине юк сынада, төннәремдә күрәм төшемдә.

Әйдә, мин сөйләп тормыйм, ә, берәр көнне сезне таныштырам. Данияр, ә синең мәхәббәт җырың нинди? Үзем язган җыр. Мин аны сөйгән ярыма гына башкарачакмын.

Тагын берәр нәрсә кирәксә, әйт кенә, хәзер үк килеп җитәм. Ярар. Димәк, ныгытма биреште? Кулыңа үзе килгән алтыннан ник баш тартырга дип уйладым. Аннары, Рифат начар егет түгел. Эйе, иң-иңе дә түгел, конечно, ләкин икебез дә иң-иңнәре булсак, конкуренциядән баш чыкмас иде. Мөнәсәбәтләрдә андый конкуренция кирәк түгел.

Төгәлрәге нәрсә белдең, яисә ишеттең? Менә сез көләсез, ә мин егетләрнең өченче турда нинди җыр җырлаганнарын белдем. Кайдан? Данияр үзе җырлап күрсәтте. Кит, булмас. Кайчан алар җыр язып өлгергәннәр? Алар язмаганнар, Данияр язган. Әле ул демо-версия гына. Бәлки, егетләр үзләре дә әле ишетмәгәндер. Танысыгыз киләме? Килә. Тукта, Миләүшә, син бу мәгълүматны гадел ысуллар белән таптыңмы? Яисә теге видео кебекме? Альба, вот син душнила. Әйттем бит инде, Данияр миңа үзе җырлап күрсәтте. Тыңлыйбызмы? Әйдә. Сине юксыннан да, әллә күрәм төшендә. Матур җыр. Тик талгын финал өчен килешми кебек. Ә безгә, димәк, тиз һәм динамик җыр сайларга кирәк. Талгын җырлар янында энергичный җырлар күпкә яхшырак күренә. Зәлия, бәлки син Рифаттан нинди җыр башкарганнарын сорап карарсың? Без кастинг турында сөйләшмәскә дигән карарга килдек. Кастинг турында сүз чыкса, тавыш куба. Сез Рифат белән әллә? Юк. Әлегә. Без аның белән бергә кичәгә генә барачакбыз. Калганын вакыт күрсәтер.

Ничкәләр? Нормально үзең? Әйбәт тоже. Егетләр, сез кичәгә барасызмы? Мин бармыйм, эшләрем бар. Ни эшләрсең ул гөлдә? Шәхси эшләр. Вот син серле бөҗәк. Сәлам баршагызга да. Сәлам. Җыр өстендә эшләргә әзерсезме? Минем идеялар бик күп. Гафу, Диана, сиңа аларны тыңларга ярамый. Без вообще-то монда башка сорауларны хәл итә идек. Кичәгә мин бер үзем генә бараммыни? Юк, мин барам. Кем белән? Без бергә барачакбыз. Кем монда серле бөҗәк әле? Ого, Диана, син Даниярны чакырсың дип уйлаган идем мин. Данияр чокырсыз калмас дип уйлыйм. Ярар, мин киттем. Безгә дә кызлар белән әзерләнәсе бар. Пока.

Башка бер нәрсә дә килми. Мәхәббәт турында җыр язу идеясе миңа гомумән ошамый. Ә нәрсә турында язырга? Мәхәббәттән дә башка темалар күп. Мәсәлән? Мәсәлән, әти, әни турында. Ул темага да җырлар күп бит инде. Тормыш турында. Уф, әйдәгез, егерме яшебез дә үтте, гомер дип җырлап тормыйк әле. Яши башлаган чак кына бит. О, дуслык турында. Банально. Ник Мила белән килешәм? Дуслык турында җырлар күп түгел. Һәм миңа калса, бу безнең өчен бик актуаль тема. Без дуслар түгел идек. Һәм гомумән, җүнләп аралашмый идек. Тик менә уртак тел табып, уртак эш өстендә эшли башлагач, бер-беребезгә түземлерәк булырга һәм бер-беребезнең үзенчәлекләрен кабул итәргә өйрәндек. Шуңа күрә безне зур үрләр көтә. Тик булыйк без бергә. Зур үрләр көтә киләчәктә, тик булыйк без бергә, тик булыйк без бергә, бергә. Дуслык дигәндә, кызлар, миңа сезнең ярдәмегез кирәк. Тыңлыйбыз. Мин кичәгә барачакмын һәм әзерләнү эшендә сезнең ярдәм кирәк. Кем белән? Марат белән. Социаль челтәрдә дә чыгарасы булма. Блин. Ә сез кызлар кем белән барачаксыз? Сез аны белмисез. Ул безнең көллияттән түгел. Мила, сер булып калсын. Мин ул серне беләм бугай. Нәрсә?

Сәлам. Син бик чибәрсең. Рәхмәт. Ә син ник мондый кыяфәттә? Мин кичәгә бармыйм. Ә Мила кем белән бара? Хән белим. Тукта, сез Мила белән түгелмени? Без Мила белән? Әйе. Каян чыккан сүз ул? Сәлам. Сәлам.